Ул моңа лаеклы, ул моңа хаклы. Ул бирүче, ул алучы. Ул пәйгамбәрләр җибәрүче, соңгы пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлламгә һәрдаим салаватларыбыз ирешеп торса иде. Муса алейһиссәлам Гә бер вакыт Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итеп әйтә, синең ди шөкерең мине искә алуың. Шуңа күрә дигән Аллаһны искә алу ул Аллаһны шөкер кылу була. Һәм дә инде хадистә килгәнчә, бу дөньяда өч әйбер генә ләгънәткә дучар түгел. Ләгънәт димәк, Аллаһ рәхмәтенә ирештерә торган әйбер өч. Чөнки ләгънәт ул Аллаһ Тәгалә рәхмәте булмаган әйбергә барып барып барып ирешү. Ләгънәт, димәк, кемдер икенче кешене ләгънәт кыла икән, син Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешмә, диеп тели, теләк белдерә. Аллаһтан сорый, йә Раббым, моңа рәхмәтеңне бирмә, дигән сыман. Шуңа күрә дигән Пәйгамбәр сәлләһу әйтә, Әд-дөнья мәлгуна, дөнья ләгънәт кылынган, мә фиһа мәлгун, аның эчендә, анда булган бөтен әйбер ләгънәт кылынган, димәк, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә барып ирешми. Бу дөнья өчен генә бар ителгән. Фани дөнья, вакытлыча, иллә мәгәр өч әйбер. Һәм әйтә, Зикрулла, Аллаһны искә алу, белем алу яки белем өйрәтү. Өйрәтү соңгы дәрәҗәдә килә. Ләкин өйрәнү хәерлерәк дип күрелә. Һәм дә Аллаһны искә алу асылда менә шул өйрәнү яки өйрәтү ул бит менә шул зикергә өйрәтә. Барыбер зикер итүгә барып ирештерә. Һәм дә инде әгәр дә без Дөньяви эшләребезне Аллаһны зикер итәбез дип, Аллаһны искә алабыз диеп эшлибез икән, без әле ул эшләребезне Кыямәт көненә җибәргән булабыз савабын. Шуңа күрә дә ген, мәлгун дигәндә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм теге әшәке кирәк түгел дип әйтми, киресенчә, дәвамсыз. Файдасы бик кыска вакытлы гына. Ахирәткә барып ирешми торган гамәл дип күрә. Шуңа күрә дәген, шуңа күрә дәген. Без гап-гади дөньяви эшләребезне, Аллаһны искә алабыз дип, Аллаһка шөкер кылабыз диеп, зикер итеп үтәсәк, алар безнең ахыры чиктә кыямәт көне китә. Һәм дә аның файдасын, аның кайтавазын без ахирәттә дә күрәчәкбез. Шуңа күрә дәген күп тапкыр куатланганны тагын әйтеп чыгабыз. Динебезнең өйрәтүе буенча, безнең бөтен эшләребез ахыргы чиктә ахирәткә китә, үзенең дәвамы белән, үзенең нәтиҗәсе белән. Бу дөнья белән бер нәрсә безнең чикләнми, бер нәрсә безнең нәтиҗә чыгармый бу дөнья белән. Шуңа күрә дә, шуңа күрә дә гамәлләребез һәм тормышыбыз да ахыры белән, бәяләнәчәк. Ахыры безнең булачак теге дөньяда. Теге дөньяда безгә бәя куелачак. Шуңа күрә дә бу дөньяда кеше үзен дәрәҗәле, белемле, яки нидер абруйлы, яки нидер урынлы дип саный икән, бу әле ахирәт мизанында, ахирәт күзеннән караганда бер нәрсәне аңлатмый. Аллаһ Тәгалә Коранда кыямәт көнен нәрсә дип атый? Ар-Рафия хафиза. Димәк, Кыямәт көне кемнедер күтәрер. Димәк, ул бу дөньяда бик күтәрелмәгәндер. Күтәрелдертмәгәндер. Бик биек утырмагандыр. Ләкин Кыямәт көне Аллаһ Тәгалә аны күтәрәчәк биеккә. Ләкин кемнедер Аллаһ Тәгалә хафиза Кыямәт көне белән нишләтәчәк? Аска бәрәчәк, аска сөрәчәк. Бу дөньяда бәлки ул биек утыргандыр, бөек булгандыр. Ләкин кыямәт көнне әллә кайларга тәгәрәячәк. Шуңа күрә дигән, шуңа күрә дигән, ахирәттә, кыямәт көнендә котыла алган кеше, дәрәҗәгә ирешә алган кеше, менә ул җиңүгә иреште. Ләкин бу дөнья әле, бу дөньяда казанышлар, ниндидер исемнәр, ниндидер дәрәҗәләр әле бернәрсәне аңлатмый. Шуңа күрә дигән, Кәһф сүрәсендә килгән кыйсса буенча, Теге кеше, бай кеше әйтә бит инде, Бәлки кыямәт көне булмас, ләкин була калса, минем бу дөньядагы сыман хәлем булыр дип уйлыймын, фаразлап карыймын дип әйтә. Ләкин бу бик дөрес булмас, чөнки Аллаһ Тәгаләнең монда үзенең үлчәүләре булыр, Аллаһ Тәгалә үзе хәл итәчәк бу мәсьәләне. Шуңа күрә дигән, шуңа күрә дигән, кыямәт көнне җиңүгә ирешә алган, дәрәҗәгә менә алган кеше Бу дөнья белән караганда, әллә ни дәрәҗәле булмаса да, ахирәттә дәрәҗәгә иреште икән, альхамдулилла. Алданмыйк, Аллаһ Тәгалә каршында үзебезнең басачагыбызны истә тотыйк. Бу безнең кыямәт көненә ышану булачак. Һәм дә инде менә шул кыямәт көнне безнең ни исемебез, ни безнең нәселебез, ни безнең мал-туарларыбыз, ни якын дус балаларыбыз безгә бер нәрсә белән дә булыша алмас.

Татар халкында, халкында, халкында дигәндә инде әбиләр, бабайларда Коръәнне яраталар укырга, ләкин аеруча аерым сүрә аятларны артыграк яратулары бар. Һәм шулай халык бик яратып әби бабайлар яттан белә торган сүрәләрнең берсе, сүрә түгел инде ул, сүрәнең бер кисәге, Бакараның бер кисәге, 152 нче аят, Фазкуруни азкуркум. Аның бәлки манасын да белмидер инде халык, ләкин фәткүруни дисәң, әби бабайлар беләләр инде нәрсә турында сүз барганын. Ул бакараның бер кисәге генә. Бакара ул безнең иң озын сүрә. Аллаһ Тәгалә әйтә, фәткүруни азкуркум, фәшкүрули вәлә такфурун. Аллаһ Тәгалә әйтә, мине зикер итегез ди. Үзе турында әйтә Аллаһ Тәгалә. Мине зикер итегез, мине истә тотыгыз. Мине шөкер кылып, минем нигъмәтләремә искә төшереп, мине зикер кылыгыз. Мин сезне истә тотырмын, ди Аллаһ Тәгалә. Мин сезне зәкәр итәрмен, мин сезне онытмамын. Фашкурули, миңа шөкерле булыгыз, вәлә тәкфурун. Имнә монда Аллаһ Тәгалә опять таки капма каршы куя. Фашкурули, шөкер, вәлә тәкфурун. Көфер кылмагыз. Димәк, шөкер кылу һәм көфрана ул менә капма, капма каршылык. Шуңа күрә дигән, белә торып, Аллаһ Тәгаләдән нигъмәт килгәнне танып, Әле минем вакытым юк, Аллаһны шөкер итәргә. Шуңа күрә мин аңа шөкер кылмыйм. Бәлки минем бүләкләрем әз диеп, әгәр дә кеше үзен зурдан куя икән менә бу шөкер кылуга, бу көферлек дип санала. Һәм кабатлап әйтәбез, Аллаһка ышана кеше. Аллаһ Тәгалә таный, Мухаммадны пәйгамбәр дип күрә, ләкин менә шул нигъмәтләргә шөкер кылырга теләмәсә, Бу көферлек була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, Мине истә тотыгыз, мине искә алыгыз, мин сезне искә алырмын, онытмамын. Монда Аллаһ Тәгалә кешене беренче урынга куя. Димәк, кеше утырып торырга тиеш түгел, Аллаһ Тәгалә миңа зур нигъмәтләр бирер дә, мин шунда гына аңа шөкер булырмын дип. Юк. Без башларга тиешбез, шунда Аллаһ Тәгалә безне искә төшерер. Монда инде ул аңара кирәк түгел, теге шөкерсез кешене Аллаһ Тәгалә онытыр диеп. Юк, Аллаһ Тәгалә беркемне онытмый, Аллаһ Тәгалә бу дөньяда бөтен кешегә мәрхәмәтлеген бирә. Ләкин без бит опять-таки әйтәбез, безнең бит әле кыямәт көне бар. Менә кыямәт көне Аллаһ Тәгалә безне онытмасын, безне искә төшерсен өчен без аны истә тора тиешбез. Башта без, аннан соң ул. Һәм дә инде шөкернең нәкъ бу капма-каршылыгы опять-таки безнең килеп чыга менә шул көфрана, көферлек.